Ok. Os fydden nhw'n torri'r gwasanaeth sydd ar gael ar hyn o bryd yn Coed y Brenin, mi fydd e yn cael effaith sylweddol iawn ar yr economi yma yma yn dre Dogelle, yn yr ardal cyfagos, yn ardal y Ganllwyd yn arbennig ac mor belled i ffwrdd a Trawsfynydd. Y, y problem sydd gynnwn ni yw bod na, bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyflogwr mawr yn yr ardal yma. Maen nhw'n cyflogi ugen o bobl yn y ganolfan, yn Coed y Brenin yn unig. Rheini'n bobl lleol, rhan fwyaf yn nhw'n byw o fewn y ward neu'r ward ag, ag, agosa, a i ni fel y pobl lleol a pobl busnes yn ymwybodol iawn bod, bod y busnesu y, um, y tai gwyliau, y carafanau, gwelyau brecfast, y llefydd sydd yn, yn darparu bwyd yn, yn yr ardal yma, bod nhw gyd yn ddibynnol ar bod bobl yn dod i coed y brenin, mwynhau'r arlwy sy'n ar gyfer y beicio, ar gyfer yr, yr um, adnoddau ar gyfer plant, ar gyfer yr, ymwel, yr, yr canolfan ymwelwyr a popeth arall. Heina yw'r ffigurau ni wedi cael gan Cyfoeth Naturiol Cymru wrth drafod efo nhw beth maen nhw'n ei wneud o ran adolygu yr adnoddau sydd ar gael yn Coed y Brenin. Maen nhw'n deud bod y ffigurau yna wedi mynd lawr o, o 150,000 y flwyddyn yn y, yn, y, yn y gorffennol. Maen nhw'n pryderu bod y ffigurau yn mynd lawr. Be sy'n yn, yn atyniadol, mae pob math o uh, arlwy atyniadol iawn i gael yn Coed y Brenin. Mae yna bethe ar gyfer beicwyr profiadol, mae yna uh, tracks breiciau ar gyfer rhai profiadol, mae yna tracks breiciau ar gyfer rhai sy'n dysgu beicio, mae yna gwasanaethau dreigiau yn bodoli yna ar gyfer y beicwyr ifanc iawn sydd yn, yn cychwyn ar ei gyrfa beicio, mae yna adnoddau arbennig, parc chwarae arbennig i gael ar gyfer plant yna, mae teuluoedd o llefydd fel Porthmadog ac yn tipyn bellach yn dod na'r bwrdd ar gyfer cwrdd i gilydd, mwynhau'r adnoddau'n fanna a cael bwyd na a, um, a mwynhau y, y, yr adnoddau sydd i gael yna. Gallwch chi fynd am dro yna a just um, mwynhau mynd am dro yn yr awyr agored a wrth gwrs ni'n gwybod bod hynny yn ychwanegu at yn at yn yy yy y sefyllfa ni at yn iechyd cyffred- i gwella'n iechyd cyffredinol ni ag i wella'n iechyd meddwl ni'n arbennig. Mae hynny heb sôn am y ganolwyr ym- ganolfan ymwelwyr sydd yn darparu'r holl wybodaeth ynglŷn â beth sy'n gael yn yr ardal yma a hefyd mae 'na caffi 'na sydd wedi bod yn yn gaffi llwyddiannus iawn ac sydd yn darparu pob math o fwyd ar gyfer rheini sydd eisiau brecwast mawr um, a, a, a, ar gyfer mynd i feicio, a rheini rhywbeth sydd eisiau rhywbeth bach, pan maen nhw'n cwrdd â ffrindiau yna, mae'r arlwy wedi bod yn y gorffennol yn amrywiol iawn. Mae'r swyddi fan hyn, mae'r ma uh, uh, cyfartaledd uh, uh, cyflogau yn yr ardal yma yn isel iawn. Mae hynny yn, yn ffaith. Mae'r cyflogau yn Meirionydd, yn ne Meirionydd yn arbennig, yn isel iawn. Mae yna llawer iawn o bobl yn gweithio yn yr ardal ma'n hunan gyflogedig, a um, maen nhw'n gofod gweithio'n galed iawn ar, ar gyfer cael cyflogau mae rhywun yn gallu byw arno fe. Um, mae, ma, ma Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyflogwr mawr yn yr ardal yma. Mae uh, ganolfan uh, ymwelwyr yn unig yn Coed y Brenin yn cyflogi ugen o bobl. Mae'r heini uh, y rhan fwyaf ni nhw'n bobl lleol iawn, yn byw'n agos iawn i ardal ganllwyd, a maen nhw'n bobl sydd wedi wneud bywoliaeth yn lleol. Um, mae cyfoeth yn addo fyddan nhw'n rhoi swyddi i'r rheini sydd ar gontractio parhaol gyda nhw, ond i ni'n yn gwybod lle fydd y swyddi ni, fyddan nhw'n swyddi ar-lein, fyddan nhw'n sicr ddim yr un fath o swyddi a sydd gyda nhw rwan yn Coed y Brenin, sydd yn amrywiol iawn o gofalu ar ôl y traciau beics, i ofalu ar ôl y caffi, i ofalu ar ôl y gwasanaethau sydd ei gael yn y coed. Bobl lleol sydd yn poeni am dyfodol y lle, bobl lleol sy'n ystyried ydyn nhw eisiau mynd yn bartner, falle'n bartner preifat, a, a cymryd, cymryd uh, rhan o'r adnoddau ymlaen rhai o'r adnoddau sy'n gael yn Coed y Brenin, ydyn nhw'n bartneriaid sydd ddim yn gwneud profit falle, uh, bod nhw eisiau uh, um, rhan o'r gwaith yn Coed y Brenin, A dyna rhan o'r uh, pwrpas y cyfarfod heno yw rhoi cymorth i Cyfoeth Naturiol Cymru i weld pwy bartneir, partneriaethau sydd allan yna yn lleol ar gyfer, yn, uh, uh, uh, uh, uh, gyfer y sector breifat neu ar, sector, ar gyfer y sector sydd ddim yn neud elw i weld os fedra bobl dod ymlaen i gymryd y partneriaethau sydd yn cael eu cynnig yn yr adolygiad mae rwan gen Cyfoeth Naturiol Cymru. Uh, Dwi'n uh, yn, yn, yn teimlo bod yr uh, economi lleol yn yr ardal Dolgelle, ardal Ganllwyd, ardal uh, Closfynydd hyd yn oed yn mynd i ddiodde'n ofnadwy. Os oes na adolygiad sydd yn yn yy yn yn yn cael gwared o adnoddau a cyfleusterau a swyddi lleol, mi fydd y byd yr economi twristiaeth y cynaladwy yn diodde yn ofnadwy yn yr ardal yma. Mae pob un busnes yn yr ardal yma yn manteisio'r ffaith bod yna adnoddau i gael yn Coed y Brenin, busnesau gwely a brecwast, busnesau carafanio, busnesau sy'n darparu bwyd, ddoe oedd, oedd, oedd dynes busnes yn y dre yn deitha fi bod y beicwyr yn dod i'w lle byta hi cael brecwast a picnics a bethau felly fysa yr ardal yma yn dioddau yn ofnadwy heb yr holl bobl, y 100,000 sydd yn dod ar hyn o bryd i Coed y Brenin. Be fyswn ni'n licio yw bod y ffigur yno 100,000 y flwyddyn yn mynd fyny i o leia 100 a hanner mil y flwyddyn fel mae wedi bod yn y gorffennol agos.